koraa ankra anadwo fɛn nso yɛahyia biom sɛ wo nsubscribe yɛ to me channel no a mesrɛ wo ne de mu subscribe uh, channel ha nneɛma abiesa na yɛsua uh, yɛhyɛ yɛn ho nkuran na yɛhu yɛn ho nipasu ne ban a yɛyɛ afei nso yɛkaakaa yɛn ho nneɛma baako abien bi a yɛbɛtumi ayɛ da biara da anaasɛ mmerɛ ɛsɛ mu no yɛn ankasa yɛde aboa yɛn ho na yɛatu mpɔn aka sɛ baabi a na yɛwɔ nnora no, ɛnnɛ yɛye sen sɛnea na yɛte nnora. Afei nso, na yɛkaakaa yɛn ho bio mu sɛ baabi biara a wowɔ biara no, wonyɛ mfomso nti na wobaa asase wei so, na yɛkaakae yɛn ho. Ɛnnɛ nso yɛtoa yɛn nkaekae no so wɔ yɛn akwantu yi mu. Na ɛnnɛ nea asɛm a ɛda gua a yɛbɛbooboo ho yɛato ne din sɛ biribiara no wɔ ne mmerɛ. Biribiara wɔde mmerɛ na ɛyɛ. Ɛno nti ɛntu mmirika bebree. Sɛ wode wo ho to obi a wanya mfinhyia aduɔson so se wasi ne dan atɔ ne kaa se nti, wo so baabi a wadu yi ɛsɛ sɛ wodu hɔ a, mpanyinifo se sɛ wopiti frɛko pɔre wo se a, mogya na ɛba. Ɛso ɔdabɔ kra na ɛsono owuo kra. Ɛno nti biribiara no yɛde mmerɛ na ɛyɛ. Na ɛsɛ sɛ wokae sɛ yɛyɛ nnipa bi a yɛtɔ yɛn bo ase na yɛsua ade wɔ biribiara mu. Sɛ yɛ adwuma na woyɛ a wotɔ wo bo ase na woasua. Sɛ woyɛ obi a wosua ade pam a wontumi mfa na wɔtwe nkosua sɛnea wotwitwa kaba ne slate mpam. Ebi di mfe abien, ebi di mfe abiɛsa. Sɛ woyɛ obi a wusua sɛnea wɔka afiri a, wuntumi mfa da koro pɛ nsua afiri ka. Biribiara wɔde mmere na ɛyɛ. Ɛno nti ɛsɛ sɛ wɔte ase sɛ sɛ yɛayɛ nnipa yi, yɛtɔ yɛn bo ase na yɛde asua ade. Bio, kae sɛ ɛsɛ sɛ nea woasua no a ɛmmoa wo no, wotwa akyigya na wusua biribi foforo a, ɛbɛboa wo. Ɛno ne yɛfrɛ no sɛ mpuntu. Nneɛma bi a na memfa ne sɛ mfeɛ abien a mfeɛ abiɛsa bi a atwa mu no, sɛ sɛ saa nneɛma no yɛnyɛ biom. Sɛ wosi saa tebea no mu a na wobɛtena deɛ a, ɛne nna paa bobo yɛkɔ agya wo. Ɛno nti biribi a woasua a ɛmmoa wo no, na obi rema wɔn ho adwene sɛ ɛnnɛ baabi a yɛadu no nti no, me nuabarima, me nuabea, bra na fa eyi ka w'abrabɔ akwantu no ho no, na ɛkyerɛ sɛ onipa kɔ na ɔdɔ wo na ɔboa wo ama wadu mpɔmpɔnso a ɛsɛ sɛ wodu. Kae bio sɛ biribiara yɛde ntoboase na ɛbere na ɛyɛ. Na esiane sɛ yɛde mmere na esua biribiara nso nti no, ɛsɛ sɛ wotɔ wo bo ase na woatumi adu baabi a ɛsɛ sɛ wudu. Efisɛ mpanyinfo na ɛka kyerɛ yɛn se, abofra sua wea ansa na wasua nantew. Bio kae sɛ, ɔbɔ adeɛ no a ɔde wo baa wiase no, baabi biara a ɔde wadu wɔ abrabɔ mu no, ɔwɔ botae nti a ɔde wo adu hɔ. Baabiara a wowɔ wɔ w'abrabɔ mu nnɛ no, kae sɛ Ɔbɔadeɛ ne werɛ mfi wo yɛ. Onim nea nti a wowɔ baabi a wowɔ hɔ. Nti mmere ne mmere nyinaa mu no, ɛsɛ sɛ wobisa wo ho sɛ, dɛn nti na mewɔ ha? Na Ɔbɔadeɛ bɛda nneɛma adi akyerɛ wo na woahu sɛ baabi biara a wowɔ biara no, ɛnyɛ mfomso. Bio, ɛsɛ sɛ wote ase sɛ su ne bɛn bi a ebia yɛafa ato yɛn ho so no, ɛbɛkyɛ ansa na yɛayi saa su ne ban no afi yɛn abrabɔ mu. Ebia na wode yɛ eh, biribi a wafa ato ho so a ɛmmoa wo. Ɛyɛ ebia biribi a wonom. Ɛyɛ biribi a ɛnhyɛ da ɛmmoa wo wɔ w'abrabɔ mu anaa? mpɛn pii no ayɛ a na yɛkɔ oduruyɛni hɔ na yɛaka akyerɛ no sɛ boa me na nea meyɛ bi no mfi me so na yɛkɔ a nneɛma bi a yɛayɛ yɛmfa ne nsɛ mfie du mfie aduonu Anaa bere santen biara a yɛde saa mmere no ayɛ saa ade no, ne yɛreka akyerɛ oduruyɛfo no se, Bua me na mimfi saa ade no ho. Na anka yenyae a, anka saa da no ara yɛbɛpɛ sɛ yɛnyɛ saa ade no bio. Nanso ɛnyɛ saa na abrabɔ akwantu no ɛte ne. Ɛno nti wɔse, oduruyɛfo bi wɔ hɔ bɛka akyerɛ wo se, Mema wo naawɔtwe fa aduru wei, fa no naawɔtwe abien, fa no naawɔtwe abiesa. Na wankasa wogu so a wofa saa nnuru no, ɛno na ɛboa wo ama wotumi hu sɛ woretew wo ho anaa worede wo ho afi biribi ho. Me se, biribiara wɔde bere na ɛyɛ. Ɛno nti, mmerɛ a yɛrekaakaa yɛn ho yi, Mepɛ sɛ wote ase sɛ, mmerɛ a woretu mpɔn na wosakra nneɛma bi wɔ w'abrabɔ mu no, ayɛ a hu wo so wo ho mmɔbɔ. Mfrɛfrɛ wo ho din bi a ɛnhyɛ nkuran. Nkeka nsɛm bi a ɛbu aba mu. Na mmom te ase sɛ, nea wode w'ano bɛka no, ɛno na ɛyɛ hɔ. Andrew Fɛn, ɔbra. wɔde mmere na ɛbɔ. Enti ayɛ atena ase na serew wo mfomso kakra a wowɔ wɔ wo ho, na hyɛ wo ho nkuran, na fa wo ho bata baabi a wohwɛ a ɛbɛboa wo wɔ abrabɔ mu. Yɛwɔ ha sɛ yɛboaboa yɛn ho. Eyi yɛ mo dɔfo pa, efi agyinfo a ankra makra mo.